nekuya muchida kutiudza uh, nyaya yenyu yamunayo inogona kubatsira vakawanda vemuzimbabwe vanenge vachiona chirongwa ichi tinotenda neniwo ndinotenda nokuti ndinoda kusheyawo nevamwe nyaya iyoyi yakaitikawo kwandiri kuti vamwe vagozozivawo ramangwana vazive kuti munyika mune vamwe vanobatsira zve ukange waita accident hazvisi kureva kuti hauchakwanisi kuti ugone kuita chimwe chinhu tinofanira kuti kudai nyange ukaita accident kuona kusheya nevamwe maproblems ako kuona kuziva zvekutaurira vamwe kuitira kuti ubatsire vamwe zvemunzira tigone kuziva marules emumigwagwa mm -hmm. yatinofamba mm. zvinotibatsira zvezvakare Alright. Yeah. Now tanga tichiziva kuti musati maita accident iyi kuti muzova masvika panzvimbo yeye kuti makaita accident ngatimbodzokera kumashure mbijana mutangire ipapo. Tinotenda. Inini at first ndaka ndine musha kukadoma but musha ndaka ndakabva nechikonzero ndine mwana wangu third born akanga akazvitakura then akawan, akawanikwa aine chirwere chemoyo aine 8 months pregnant then akazoshaya abatsirwa mwana wake ndokusiya mwana wake aine 9 days abatsirwa saka anga aine vana two umwe anga achida kuzoenda kuchikoro so inini kumusha kwangu chikoro chiri parefu saka ndakasuggesta neveukama nevana mwana vakati Zviri nani pane mutsvage pane chikoro chiri padyo nokuti kwaienda mwana kucresh vakati mwana uyu anoratidza kuti anoda chikoro chinenge chine ruzivo saka takazotama tikauya panzvimbo inoitwa yekwazimbiru mudomboshava saka mwana takatsvaga nzvimbo mwana akaiwana nzvimbo so mwana anoenda kuchikoro ikoko saka ndo zvakandiita kuti ndibve kumusha tichiuya kuno ndaizotsvagira mwana wemufi nzvimbo yokuti awane pokudzidza chikoro anoitwa anesu ranga riri gore ripi iroro ramakauya kubva kumusha kubva kumusha takauya is 20 2022 allright okay mm. saka mauya makazoti mava kugara kudomboshava mukavhakacha mugwagwa weharare e, ranga ri gore ripi roro pamakazovhakacha gore mm, e. 2024 ma, january 2024 5 january 2024 mm -hmm. uh, tikubva ka mamuchibva mu2023 muchipinda mu2024 munoziva techifara kuti gore dzva ratinenge tichitasangana naro oh. and tinoshuvira zvinhu zvakawanda zvatinenge tidaita mugore ro zvinenge zvakanaka oh. tine maropafadzo ani amwari mm. saka imimi musi wanga uri musi wafive andi january right musi wafive uyu chimbonditsanangurai mafambiro amakaita kuti muzosvika pakuita accident mumigwagwa yemuharare muno ndakanga ndabva kunocollecta passport dzanga dzava kuma past three to four saka ndaiyambuka mugwagwa kuna kakuvi uko Ndaida kuenda kuna Fodzi so ndakanga ndakatarisa uko kumabvazuva ndichienda kuti ndoda kunokwira mabhazi anoenda kudomboshava mm -hmm. saka pandakacheuka nokuti tinonge tichikurudzirwa kuti kana uchiyambuka migwagwa unotanga watarisa ku kurudyi rwako then wozotarisa kuruboshwe mm. saka pandakatarisa kurudyi ndakaona mota yaiuya mm -hmm. saka kumashure kwemota handina kuziva kuti kune mota bike so mota iya iya ichingoti darikei ini ndakatoti ndapedza mota bike iyi handina kutomboona kuti yakanditsika se ndakazongoerekana ndava pasi ropa richibuda richienda mudenga umu pandakanga ndabaiwa apo panga paita buri saka ropa raibuda richikwidza mudenga saka ndanga ndarara pasi saka ndakazowanawo vakatitakura vekambani yemunhu anga akanditsika vakauya vakanditakura vakandiendesa kuchipatara pawestend tikanoitwa max-rays From them the same day vakati kwanga kwatodoka zvikanzi tinofanira kuenda kuParirenyatwa because max-rays maresults anga abuda saka zvikanzi vanokwanisa zvemabhonzo vari kuParirenyatwa so takaenda kuParirenyatwa ndokwatakaenda kunoti tinoitwa zvaidiwa saka ndasvika kuparirinyatwa takaenda nemuridzi wekambani akaudzwa and that person handidi kunyepa akandiitira zvakanaka akandipusha nestretcher bed takarara tiinaye pandaigadzirwa noni ndakaudzwa kuti gogo totombo kubaya injection because makuvara gumbo rangu ranga rabhenda mm -hmm. saka ndakatanga tiri two akanditsika anga akuvara inini ndakanga ndakakuvara saka takaenda tiri musame ambulance kubva kuwest end tichienda kuparirenyatwa mm. saka tikasvika mabeads edu achingori pamwe chete saka aita kapusha youyu oenda nayo mukati umu onorapiwa ozopusha futi yangu muridzi wekambani paakanga asheedzwa okay. takarara naye kusvikira kwanoedza zvekuti Mangwana acho ndazorapiwa ndakanzi gogo e, ndanga ndaiswa kaplaster kahalf plaster nokuti apo paiva neronda ranga risina kupora raitova richiri nyoro. Saka pasematsanangura amuri kuita mama akakwara gumbo pa oh. specifically pa ankle ndo pamama oh. akakwara oh. pa ankle ne apa apa pandakazoiswa simbi ndine simbi right. tu. Ndine simbi yamakaiswa saka mugumbo. Ehe. Saka zvikureva kuti gumbo ranga rachikoka here?

How long did it take for her to recover? Don't go anywhere. This is Against All Odds. Hello and welcome back to Against All Odds. Now, just before the break, Gogo was explaining to us what happened at the accident scene. Now, Gogo Chibanguza, matsanangura kuti apa hamuna kuona mota kumashure kwemotikari uku hamuna kuona kuti chimudhudhudhu chakauya oh. ndobva marohwa nechimudhudhudhu oh. kwamakarohwa nechimudhudhudhu apa ma mamakamuka here mamuri conscious here zvakafamba sei ipapo eh, zvakaitika e, pandakarohwa nemotorbike ndakango ndakaona kuti ndarohwa nemotorbike because ndakaona ropa richibva pagumbo rangu apa paburi apa richienda mudenga nemaziso saka pandakariona ndakatotaura nevanhu ipapo ndikati ndiri kubva kwakati ndichida kuzama kuti vanhu vazive kuti ndandichiita nezvei saka ndakabva ndatsanangura kuti veduwee ndiri kubva kunotorawo passport asi ndine mwana mudiki andasiya ndabva kudomboshava zvikamira sei sei sei because ndainzwa kurwadziwa zvekuti ndaigona kufunga kuti pamwe dzimwe nguva ndinodi ndinofa so paiva nevanhu vanga vasvika ipapo saka pandakazodaro vanhu ava ndichiri mukugona kutaura Vakati tipei phone number yehama dzenyu ndakange ndakuzoudzwa hanzi ndakakonewa kudzisheedzera mm. tofunga nokurwadziwa kwandai kwandainzwa saka takazoenda kuchipatara vakazonditakura ivo kuti tiende kuchipatara apana hama yangu yanga yaziva vangonditakura tikaenda kupi kuchipatara saka taakuchipatara kuya Vakaedza kuti vaise foni yangu pa charger kuti pamwe vangagona kuwana chi ma contacts ehama dzangu but foni yanga isina kuita zvakanaka saka pakazoita nguva yandakaita semunhu ndinonzwa kudzoka mweya zvezvi ndokubva nda ndati ha pane nhamba dzangu dzakanzi zvakati imbotarisai zvakanaka chii chinjai line muise chero pane imwe foni because yangu foni yanga isisadi saka ndopavakazonowana foni number imomo ndobva vati ko yakati nhingi ndeyani ndikati ifonai ihama dzangu dzese dziri mufoni ihama dzani saka pavakafona panenge pakatora nguva because isusu tanga tiri pakunzi taiva tiri pakuti tigadzirwe taitorwa ma x-rays taiya tichiri kuwest end mm -hmm. taisati taenda kuparire nyatwa because okay. takatakurwa kuenda kuparire kuwest end before parire nyatwa okay. saka kuwest end taitorwa ma x-rays kuti vaone kuti takuvara zvakadii saka vakazoti a ah, vanhu ava vadi vakuvara because muridzi wekambani akange anenge anga afonerwa andisi zvakaitika soti ndaye ndisiri sazivi zvaiitika saka muridzi wekambani akazouya ndokubva vanzi tiende kuParirenyatwa because maresults paakabuda vakanzi ngavaende nemaresults kupari ndokune vanoita zvemabhonzo ndovanoziva saka takabva taenda ikoko tanga tane muridzi wekambani okay. neambulance eh. saka apa hama dzenyu dzakazoziviswa matoo kuhospital pane munhu akazokwanisa kuvafonera hama dzenyu but apa makatomboita nguva yekuti mamusikatokwanisa chii chiri kuitika dzadza nyaya dzamama akuudzwa recap allright masvika kuhospital uku ma masvika kuparerenyatwa mm. mabva kuwest end vakuonai mm. gumbo renyu varitarisa mm. am sure vakaona kuti it was an emergency and ranga rakabhenda ranga rakatobhenda gumbo ranga rabhenda ranga ratarisepi ranga rakadai saka so. am presume this your left leg eh, hanti eh. saka left leg yenyu yanga yatarisa ranga rakabhenda eh, ranga rakabhenda eh, eh, kudai eh. kupinda mukati here kana kuti kubuda kunze ndiri kungoziva kuti ranga rakabhenda handichanyatsonzwisisa but ranga rakaita sei ranga rakato zvokutaridza shape kuti gumbo rakaita sei rakabhenda eh. saka ndopakanzi gumbo iri munofanira kuti muinde nagogo makuvara vakandiudza vakauya vakandiudza kuti mm. gogo makuvara mhm. ndokubva ndato inini nemuromo wangu wo ndikavati mm -hmm inini ndakuvara mm. ndiri kunzwa kuti gumbo rangu ratyoka because mm. ndiri kunzwa ndikada kuti ndiri simudze ndiri kunzwa kuti ndinenge ndatyoka bhonzo zvikanzi makuenda kunoonekwa kupare ndokwamuchanoudzwa kuti akuvara zvakaita sei mhm. nokuti maexrays tatorwa achanovhurwa kupi kupare renyatwa nadoctor saka takabva tatakurwa neambulensi iye akanditsika takaenda tiri muambulance one okay. tese saka apo ndanda zvazvakudzoka right. pfungwa dzangu dzaiva dziripo dzakudzoka because pandakambova muchipatara hameno zvakamboitika saka ndopatakaendesewa pandakaona kuti tiri muambulance saka pandakaona kuti tiri muambulance ndopatanzi muri kuenda kuparirenyatwa Tobva taenda kuParirenyatwa. Saka tasvika papa kuParirenyatwa ivo vaiita zvese asi taiva takangorara pamastretcher beds. Muri kuParirenyatwa makaadhimitwa here? Kuparirenyatwa takaadhimitwa. Kwenguva yakareba sei? Kwete, kwete zvenguva zvokuiswa mm. mutheatre. Ehe. Takaendeswa mutheatre room. Ehe. Ndofunga ndiwo mutheatre room. Ehe. Because ndo mandaino because tapinda mutheatre room vakatondikumbira kuti takumbokubaya injection rokuti mm. timbokuzorodzai toda kutasamura gumbo renyu zvinorwadza gogo hatisi kuda kukunyeperai mm. mazananguriro andakaitwa nachiremba zvinorwadza saka tinotombokubaya injection riya gogo rokuti mimi musanzwa marwadzo zvachose saka ndakabayiwa jekiseni rokuti ndisanzwa marwadzo zvachose because gumbo ranga rakadii mm, eh, saka takatoraramo ehe and eh, mararamo mm. pamakabuda mutheatre vanga pane zvavanga vaise here pagumbo renyu vanga vaise chii vanga vakaisa plaster yepasi peapo kubva uku kwegumbopatsoka e, eh, kudai eh, richiuya kumashureichiuya kunoku so e. apa paye pasingaisiki because paiva pa, paine ronda right. ranga rakadi mm -hmm. ranga rakakura mm -hmm. saka paine ronda paye pasingaiti kuti vapavhare because vaida kuti ripore then kuti ndozoitwa operation mm -hmm. saka vakabva vati orit vakuisai plaster vabva mutheatre vakuisai plaster but vasiya pane buri pai pai kuti pasa papinde mhepo makabva maenda kumberi kuti makavakati tiende kumba ehe vakati munoenda kumba asi munenge muchienda kuclinic ehe vakatipa mari kuti tinenge tichienda kupi kuclinic kuti ndino ndinenge ndichibayiwa ndichiitwa zvese zvinenge zvichida kudi kuti kuti zviitwe vakati munonofanira kunobhandejwa eh. kumaclinics kuti ronda ridzoke because hatina chatinokwanisa kuti titi harikwanisiki kuisika chii hmm. kuisika plaster hmm. ronda iri mumaonero raita sokuti richakurumidza kupora but hazvina kuita saizvozvo

where it was actually quite deep and they couldn't close it up at that particular time or put a plaster over it because they required some air ventilation to come through kuti ripore ronda riya when we come back from the break we're going to find out kuti ronda rakapora nekukasika here and uyezve sister maja vanopinda sei panyaya iyi this is against all odds don't go anywhere We are back right here on Against All Odds. Now gogo matsanangura kuti makabva manzi muno echimboendai kumba mopota muchienda kumaclinic malocal clinic muchinodreswa gumbo renyu raka pamaidreswa zvaibuda here rairakidza kunge rikupora here ah, gumbo rangu rakakakavara kupora raka ndakamboenda kuclinic ikoko vaifunga kuti richavhara mm -hmm. and then gumbo riya harina kudii harina kuvhara pachironda paya pachironda paya rakabva ratochinja kuita green what ronda rangu rakabva rachinja kuita green ronda rachinja kuita green then eh, pandanga ndiri ku ndakaenda kumba saka ndine umwe munhu akandi assista akati pana vamwe sister vanoshanda kuchipatara kwamunotaura kuti mamuri kuparire nyatwa vanogona kukubatsirai then i went to the person anga ari sister maja saka ndakaita zvokutofona because kufamba ini dai ndisingakwanisi kufamba kuendako so ndakafona ndakakumbira nhamba kumunhu iyeye akanga andiasista ndokubva ndafona saka ndafona sister vaya vakauya havana kuramba then sister vaya Ndakabva ndava nditi gogo ndinogona here kuti ndikubatsirei asi pandinokubatsirai saka ini ndakabva ndavati ndine sister yangu wandinoda kuti muzive kuitira ramangwana muchindiita zvamunenge muchindiita iye aidi azive ndiye munhu wamee muchitoudza kuti zvinhu izvi zvakamira sei nachiremba muchiudza chiremba kubva ndavapa number dzanumber dzachiremba vanga vanadzo kudhara because she works as a nurse saka number dzachiremba vanenge vanga vanadzo nechekare dzadoctor wangu inini doctor vangu ndidoctor chinganga and eh, ndopavakandiudza kuti ah gogo makapiwa doctor madoctor venyu vanogona mm. zvikuru asi pandinenge ndichiita zvandee ndichiita ndinokunge ndichivaudza kuti zvinenge zvakamira sei So sister Maja vakazocleana ronda rangu. Vacleana ronda rangu nokuti ranga richiramba kudzoka. Raiva risingadzoki. Ndairwadziwa zvokuti. Saka ndichirwadziwa zvekuti vakabva vaitoti kana vakati vanonocleana so vachiisa mishonga yekucleana ronda re yeraibuda furo so. Kubuda furo chairo. Furo chairo chairo raibuda apapo kunodai pasi kudai. furo furo kuti dai ndanga ndine kuti handibvumirwe pamubata foni dai ndaigona maiona furo raibuda muparonda richienda pasi furo saka gumbo ranga rakutokanganisika gumbo ranga rakukanganisika zvokuti raigona kuti raigona kuzodimurwa so thats why ndati inini i want to put a testimony mm. kuvanhu vese kuti vanhu vazive kuti ndakabatsirwa even vehukama hwangu vazive kuti sister maja had a hard work pandiri mm. pakuti ndive munhu anoita kuti ronda rake ndizogona kudzokera futi kuchipatara kuchipatara vazogona kuti vanondidi vanondiita zvavaizonondiita sister maja vakashanda basa guru pandiri semataurira amaita oh. sista madya ndo vakabatsira kuti ronda renyu ridzoke oh. kuti mukwanise kudzokera kuchipatara oh. pamaidzokera kuchipatara maenda unodzokera kuti munoitei kuchipatara unoenda kumareviews saka kana waenda kureview vane vachikuudza kuti iye zvinogumbo ramira sei mhm. saka pandakaenda kureview Ndopavakanoti ah gumbo renyu gogo toda kuti ringoita mazuva mashomanana radzoka mm. ronda renyu radii mm. radzoka but tinoda kuti ri doctor vangu vakati tinoda kuti ridzoke kupfuura apa mm. then takukupai mubhedha mm. hamuchadzokeri kupi kumba takukupai mubhedha kuitira kuti tichiita kuti ronda richinyatsodii tigoona kuti tofanira to kuti tikuisei simbi gogo right. kuti gumbo renyu mugogonawo kuti rigoporawo mugogona kuzotsika saka makazokwaniswa kuisa simbi iya hongu all right hongu i can tell from your story gogo that mm, jeni yamakafamba yange yakaoma yes. but muchitaura kuti paitobuda furo oh. papatoita green kuratidza kuti gumbo ranga rakanganisika zvisikatomboitika e munhu akakubatsira e munhu akakubatsira yapanga ari sister maja because ndo vaigeza chironda chenyu oh. semunhu akambosangana nedambudziko rekupinda muaccident vakaziva oh. kuti maronda anenge akamira sei nekutaura kwenyu with your testimony ngatingobvunza yes. kuti makwanisa kufamba here koko iye zvino ndinofamba asi pandinofamba manje harifambi risina dondoro right. e, eh, kufamba risina dondoro kana rinozvimba mm. handi munoriona zvarakaita eh, izvi mm. handi muri kunoona kuti mm. rakazvimba mm -hmm. saka kakuzvimba ikaka senge kana wedha kushinaya Ah, handina kana chandinogona kuita okay. and ndinofamba zviya zvokuti kuenda wokutoilet nokuita sei mm. but kuti ndifambe zvekuti ndinoita handikwanisi asi hongu ndakufamba ndakutsika kutsika chaiko chaiko eh. ndakudi ndinotenda kuti ndakutsika because gumbo rangu raiva ririchifanira kuti dai rakagurwa muchidimbu mungade kuudza vanhu vari kuona kumba kuti chii when it comes to how community tine vamwe vanhu vanogona kukubatsirai ukasangana nenjodzi yakaita seyenyu ini chandinoda kupa kuruzhinji ndechinodai inini nokuti pari zvinhu ndinoda kutenda kuhama dzangu mm -hmm. ndichitenda sister maja mm -hmm. i want to also to thank my doctor also nechipatara chiri muDomboshava vakandibatsira and I would like also mostly kutenda vekuchechi kwangu mm -hmm. my later day saints church mm -hmm. vakandibatsira zvizhinji mm -hmm. ndiri kuchipatara kwaiuya mamembers nehama dzangu dzichiuya kuzondiita sei kuzondiona saka izvozviya izvi zvinokuita kuti iwo kana dai uchirwadziwa zvakanyanya ndairwadziwa mm -hmm. pain yandaiva nayo yanga yakanyanya but ndaizoita zvakanaka nekuda kwechi kwekuti ndaiva nevanhu vaindibatsira mm -hmm. in my later day saints i church yakandibatsira nokuda wokuti my bishop mm. vanga vari pa, pa, pa, pa, vanga vari kuchechi kwedu ndakavakumbira ndikati ndaichikumbirawo kuti mundipewo nziyo dzemubhuku kuitira kuti Paya pandenge ndakurwadziwa ndikada kuti ndoita munamato nditange ndaita sei ndichiimba and then vakanditumira nziyo mm. and pane nziyo yandainyanya kuda mm. nziyo iyoyo inoti i need you every hour ichitaura kuti i need you every hour kana ukange uchida mwari nguva dzese ivo mwari vanonzwa minamato yedu saka ndinoda kupa kumhuri yese yezimbabwe uye nehama dzangu inini havana kuda kundirasira kure Vana vangu vakada kuramba vari pedo neni nokuda kwekuti haa ndainyanya kurwadziwa Aiwa. saka ndinongotenda mm. neuzhinji hwevanhu vaindidi vaiuya kuzondiona nechipatara chaicho chipatara chedu cheparenyatwa mm. aiwa mu kwananga ndiri inini kunyanya kuprivate hospital parenyatwa hospital private doctor vangu pavaiuya crew yeikoko maworkers ari ikoko aiwa taibatwa zvakanaka even pachikafu chaipo vaitoti ndikange diet inenge yauya isiri kuita munoziva kana uchangoitwa operation eh. kazhinji dzimwe nguva unenge usingadi kudya unenge uri in pain but vanotouya kutoona kuti patient yadya here mhm. but some hospitals munoenda munowana chikafu chakangodaro but tinotenda kuti nepamave apa aiwa pane vakakubatsirai vakawanda thank you so much for sharing your story with us mm. right here against all odds chinogona kubatsira story yenyu inogona kubatsira munhu kunzoko anogona kunge akasangana nedambudziko renyu kana mumwe munhu anogona kuzosangana nacho kumberi uko well there you have it uh, you actually had gogo narrating her story coming through there from a very serious accident until her wound actually got very infected and uh, It was almost gone but also through sister Maja who assisted her kugeza chironda chiya kusvika vadzokera kuzoti vazoiswa simbi vazokwanisa kufamba even though vachifamba nemacratch vanoti aiwa ndiri kukwanisa kufamba and ndotenda vanhu vakandibatsira it's all about communities coming together and you know helping each other at the end of the day my name is Rachel Mwenyeheli and we'll be back again with more survivor stories right here on Against All Odds until then do take care